Шушы гамәлләрне кабулларын әйләсә иде. Бүген без сезнең белән сөйләшербез Коръәнне тыңлау әдәбе турында. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем! Гомәр ибн Хаттаб радыйяллаһу анһудан риваять ителә, Пәйгамбәребез саллаллаһу аләйһи вә сәлләм әйтте, Инналлаһа ярфәу бихазәл китаб әкъвамән вә ядау бихи ахәрин, Аллаһ Тәгалә кайбер кавемнәрне шушы китап аркылы дәрәҗәләрен күтәрә, ә кайбер кавемнәрнең дәрәҗәләрен киресенчә төшерә. Кайбер галимнәр әйтәләр, монда нәкъ менә Коръәнне тыңлау, аңа карата булган хөрмәт күрсәтмәү. Бергә, белгәнебезчә, шундый галимнәр булган, алар шулкадәр Коръәнне хөрмәт иткәннәр, әгәр дә берәр кешегә кунакка килсәләр, Коръәнне күрсәләр, Коръәнне, Коръәннән оялып, Коръәнгә хөрмәт күрсәтеп, хәтта төне буе йокламыйча басып торалар иде, шушы Коръән шушында торганга күрә. Ә хуҗадан сорарга, алып куегыз әле, дип, анда да алар оялдылар, Әйтмәделәр ул сүзне. Шуңа күрә Коръәнгә карата бик зур хөрмәт булган элек заманнан, элеккеге заманнарда ук. Валлахи, таллахи, билләхи дип әйтәсем килә, инде гасырлар буена Коръәнгә хөрмәт күрсәтмәгән кеше, Коръәнгә карата булган Үзенең ихти-ихтирамын күрсәтмәгән кеше, Коръәнне тыңламаган, аңа игътибар бирмәгән кешене Аллаһ Тәгалә һәрвакытта түбәнчелеккә төшергән. Бу, бу кешеләр һәрвакытта да Аллаһ Тәгалә каршында ничектер авыр хәлдә булганнар. Андый кешенең ризыгы да кими, андый кеше бәхетсез дә була. Коръәни Кәримне, шуңа күрә, әгәр дә берәр җирдә Коръән укыла икән, аны хөрмәт итеп тыңларга тырышырга кирәк. Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм әйтте, Коръән уку ул Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү. Әгәр дә без берәр, әйтергә кирәк, патша янына барып яки берәр җитәкче янына барып, ул нәрсәдер сөйләгән вакытта без нәрсә эшлибез? Сөйләшеп утырабызмы, кырыйларга карап утырабызмы? Бөтен игътибарыбызны аңа бирәбез.

Тик кенә утырыгыз, дәшмәгез, ләгалләкум турхамун, шулай итсәгез, шаят, иншал, шәт, иншалла, дип әйтәсе килә, рәхмәт, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешерсез, дигән сүз. Ягъни, әгәр дә без аны киресенчә эшлибез икән, Аллаһның рәхмәтенә ирешмибез, әгәр дә эшлибез икән, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәбез. Әйдәгез искә төшерик Ибн Мәсгуд радый Аллаһу анһу белән булган хәлне.

Янә, Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, сине өммәтеңә шаһит итеп китергән чагыбызда, Коръән белән гамәл кылмаган өммәтең ни әйтер? Шушы сүзне ишеткәннән соң, пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм елап җибәрә һәм әйтә, Кәфа, йә Ибне Мәсгуд! Җитер, әй Ибне Мәсгуд! дип әйтә. Ибне Мәсгуд туктаганнан соң, әйтә, Фәлтәфәттү иләйһи фә иза әйнәһү тәзрифән, Мин аңа борылдым, карасам, күзе яшьләр белән тулган, диде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә шулай Коръәнне тыңларга, тыңлый торган булган, тыңларга яраткан, башка кешедән дә тыңлаган, елаган, фикерләгән. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Коръәни Кәримгә карата булган бөтен ихлас күңел белән тыңларга, аңа карата булган хөрмәтебезне арттырырга, гамәл кылырга тырышсак иде. Вәссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.